Sözüň agramyny ölçemez tonna, ölçemez güýjüni million kilowat. Söz ýalaňaç pikire gyrmyz dondyr, söz bar, kime şapbat, söz bar, kime bagt.
Hakykatdanam, sözüň güýji, sözüň gudraty, sözüň ynsana berýän mertebesi hakdaky pikirler, düşünjeler, höwes, arzuw, hyýal meň şu günki günde alyp baryjy bolmagyma getirdi. Aslynda, men mekdepde okaýan döwürlerimde-de dil, türkmen dili, edebiýat sapagyny gowy görýärdim, olimpiadalara-da gatnaşýardym. Goşgulary, makalalary, oýlanmalary ýazyp, hemişe gazet, žurnal sahypalarynda çykyş edýärdim. Alypbaryjy bolmak diýlen düşünje ýa-da höwes aslynda mende ýokdy. Ýöne günlerde bir gün, iki müň dördünji ýylyň ýanwar aýynda, ýagny iki müň dördünji ýylyň ilkinji günlerinde, Meni Ýaşlyk teleýaýlymyna gepleşige çykyş etmäge çagyrdylar. Soňam alyp baryjylyk kärini, alyp baryjylyk hünärini teklip etdiler. Ýagny o wagt göni göni efirde, göni ýaýlym diýýäs-dä, göni efirde çykyş edýärdim. Birnäçe aý göni efirde alyp baryjy bolup çykyş edenden soň ol döwürlerde-de toýda tamada hökmünde toý sowýanlaryň sany barmak büküp sanaýmaljady. Maňa toý alyp barmagy teklip etdiler. Men başarmaryn, toý alyp çykyp bilmerin diýip, kän yza çekildim. Ýöne ahyr oglanlar ýerli-ýerden gollap, meni toýa çykardylar. Şonda maňa ilkinji sowan toýumda şeýle bir kän bellik geldi, şeýle bir kän bellik geldi, mikrofony saklamagyň tertibi. sahna medeniýeti, toýda okalmaly goşgular, toýuň dabaraly pursatlaryny yglan etmek, umuman, toý sowlusyny men düýbünden bilemokdym. O wagtlar internet sahypalaram ýokdy, ýa-da iň bärkisi disklaram ýokdy, audio-kassetalar bardy. Ahyrynda men ussat aýdymçylaň, bagşylaň Toý sowan, toýda aýdan audiokassetalaryny alyp diňlemeli boldum. Şonda diňläbem, şol toýlarda tamadalaň toýy nähili açýandyklary, ýaşlary nähili garşylaýandyklary, umuman, toýy nähili alyp gidişlerini diňläp öwrenipdim. Indi häzir tomaşaçylaryň içinde meni tanaýanlar, belki, pikirlenýändir, pikir edýändirler, Beh, şol audiokassetada diňläni esasy biz bilýäs, Şöhrat Goçuýewiň halypasy, Muhammet Baýramow ýa-da alyp baryş ugry Mergen Annamuhammedowa ýykgyn edýär diýýän bolmagyňyz mümkin. Ýöne şol audio kassetada men kimi diňländirin öýdýäňiz? Ol bir tamada däl. Men üç sany adamyň adyny agzamaly bolýan. Ussat merhum halypa Allaberdi Ataberdiýew, Serdar Bekberdiýew, Şeýle-de şu günki biziň gepleşigimize gatnaşýan halypa Ýeňiş Muhammetgulyýew. Halypa hoş gördük. Sag bol Şöhrat jan. Hormatyň uza bol ilki bilen-ä. Şeýdip sarpalap, Beki bilen gepleşige çagyrdyňyz. Ömrüňiz bolsun, işleňizem Alla ugurny etsin. Sag bol halypa. Şu gün gepleşikde umuman ýaňy gepleşigiňiziň başynda-da okan setirleriňize laýyklykda esasy söz hakda-da gürrüň ederis. Ýöne umuman Näçinji ýylda başlapdyňyz toýa? Togsan bäşinji ýylda, togsan dört, togsan bäş. Eýýäm otuz ýyla golaý, dogry dämi? Otuz ýyl, indi otuz ýyl diýip alaýaly. Otuz ýylyň dowamynda günlerde bir gün atly gepleşigimizde aýdara, ýatlara waka pursat kändir. Mähriban tomaşaçylar, Ýedigen wideo studiýasy hem-de Owazym platformasy bilen bilelikde taýynlaýan günlerde bir gün atly gepleşigimizde Ýeňiş Muhammetgulyýewiň, döredijiliginde, zähmet ýolunda, toýlarda, durmuşynda bolup geçen wakalara şaýat bolasyňyz gelýärmi, onda gepleşigimiziň ahyrky minutlaryna, ahyrky sekuntlaryna çenli tomaşa ediň. Ilkinji halypalaryňyz, pata alyş pursatlaryňyz? Näme ilki başlasak, ýaňy sen özüňem agzadyň. Gönden-göni Allaberdi agaň şo kasetalaryny alyp diňleýärdik. O wagt ýaňky wideo kaseta. Iki-ýeke wagtda ondan alyp şondan diňläp, toýlaryndan, kasetalaryndan ýazyp şoň üstleri bilen başladyk-da toýa. Gönden-gönde öz özüme bir pata beren halypam, öz obadaşym Nepes Orazmuhammedow diýýärler, onam tanaýansyň. Ondan men esasy şu dört sany adam-da sen üçindiň dän bolsaň, men dört sany adam diňläp, Şolardan esasy ugur ýollarynyň birinji bilen aýaňky Nepes Orazmuhammedow, Allaberdi Ataberdiýew, onnoň Gurbandurdy Orazdurdyýew, onnoňam Juma Ýazmyradow bar. Gijelerini Juma Ýazmyradyň goşgusyny goýup, Şony diňläp ýatýan günlemem bolýardy-da, şoň okaş äheňini, şoň ýoluny aljak bolup. Onnoň hem syn edýän bolsaň, o halypalar esasy millilige ýykgyn edýärdiler-de, öňki edebi sözlerimiz köp ulanýardy. Näme, indiki ýaşlaram bular ýaly zatlar bir azjyk. ýitirip barýarlar. Men esasy şu indi gelejekki neslimize, gelejekki ýaşlara-da bir ugur bolsa, şu köne türkmeniň bir edebi milli dilleri bolýar, şoň agzamaly ýerleri bolýar, bir azajyk şolary bir ulansalar toý-tomguda laýyk boljaklar. Onnoň hem men ilki ýaňky bir gün Atabaý halypaň ýanyna bardym. Atabaý halypa-da gaty köp okardy-da. Onuň äçgijigini, häýnejigini goýup, kitap okap oturan eken, bardym welin. Onam bardym, salamlaşdym. Ony, Hany, gel annym, diýdi. Sen, diýdi, men saňa bir zat nesihat edeýin, diýdi. Şu, diýdi, şu ýoluňda, diýdi, oňarsaň, diýdi, pata algyn, diýdi. Menem, Beh, diýdim. Atabaý jan kimden pata alynýar, biz-ä bu zada düşünemzogam, diýdim welin, Aý, diýdi, sen, diýdi, meň günüm görýäňmi, diýdi, görgüli. Biz nähili güne tutuşyp görgüliň özem soň gijräk alypdyrmy pata, şoň üçin pata al, pataly git, pata bolmasa bolmaz, diýdi. Onam inim kimden pata alaýyn, diýdim welin, Sen, diýdi, patany, diýdi, Nepesden al, diýdi. Ondan, diýdi, şu Allaberdi aga-da, diýdi. Şony çokjady, diýdi. Emi bergin diýipdir. Şo süýtdül sygyrdyr. Giden ummandyr. Şonda alaýmana kän zat bardyr, diýipdir. Ondan soň Atabaýyň şo beren nesihatynyň esasynda şony hakykatdan hem Allaberdi aga dünýeden gaýdandan soň Nepe halypadan pata aldym. Ýöne Allaberdi aga dünýeden gaýtmaka altmyş ýaş ýubileýini etdi. Onam şu ala böle içinde o taýda tüweleme Kadyr Atabaýew bar, Gurbandurdy Orazurdyýew bar, Nepes Orazmuhammedow, Juma Ýazmyradow, Gurbannazar Atakgaýew. Saýlap sen alyp barmasaň şu toý bolanok diýdi. Menem Allaberdi aga diýdim, meň toýum bar diýdim. Aý, diýdi, sen nirde toýuň, diýdi. Aý, menem şu Trofgolnyň toýy läre-zarda, diýdim men. Sen, diýdi, git-de, diýdi, bar-da, Allaberdi aga altmyş ýaş ýubileýini belleýä. Men şo taýda bolmasam bolanok, diý, onnoň men toý eýesine özüm baryp göräýerin, diýdi-de. Onuň toý eýesine ýagdaýym şular ýaly, birine iki sany dikdir goýaýyn men, diýdim ýerime. Ýöne şu Allaberdi agaň şo gün doglan güni, diýdi, bolýn. Şu halk tarapyndan şeýle Allaberdi aga bir şeýle sarpa goýulýandygyndan-da, Aý, ol adamyň doglan güni bolsa sen alyp bar, saňa ynanam bolsa gidiber arkaýyn, ýeriňe kim ugratsaňam ugra diýip, bolýa biz şonuň bilen ylalaşarys, oňşarys. Sen sowa sow ber diýip şeýdip rugsat berdiler däri. Şu Allaberdi agaň şeýle halk içinde agramynyň balygy, şeýle sylanýandygy, hormatlanýandygyndanam bir nyşan-da. Şolaryň arasynda Şeýdip çykaryp toýda gürledenden soň onda-da öz altmyş ýaş ýubileýinde men-ä şu Allaberdi agaň şu maňa beren ynamy, beren ak patasy diýip düşünýän birinji bilen-ä.
Düşnükli. Ýöne hakykatdan ak pata berýän sözüni eşitmediňiz-de. Ýok. Ýöne hakykatdan dogry şolmy bu? Kän zat öwretdi maňa. Şu şutaýyny şeýleräk edip al. Şunuň üçin galanyny beýlekilerden kän ýanyna gatnan köp eken, hiç ne edil maňa öwrediş ýaly öwreden ýok eken-dä. Şuny şeýdip al, şeýdip al, şeýdip al, şeýdip al, şuny şeýtseň şeýle bolýa, şeýleräk etdi alaýyn, şu bokurdagyňda bar-araw, şu sokdurda şeýdip alaýda diýip käýýän ýerlerem bolýardy-da-araw. Neressäň-laý. Onnoň bir gün Gurbandurdy bilen Iki bolup toý sowuk otyrdyk Petrowkada. Annuş aýdyp durdy öýdýän şony Annuş Myratdurdyýew. Onam Gurbandurdy ýa neme etdi diýdi. Aý inim diýdi men saňa diýdi gowy maslahat bereýin diýdi. Menem how halypa diýdim bolýyn. Sen diýdi öz başyňa diýdi bir zat diýdi çykarsanaý diýdi. Häzir diýdi biriniň bir goşgysyny alyp okajak bolsaň Gidip ýa Allaberdini ýa Nepesi ýa meni gözläp şu goşgyny oka, ondan ondan soň şolaryň äheňini ogurlap, şoňa görä okajak bolsaň diýdi, saňa kyn düşer diýdi. Şoň üçin öz başyňa goşgy tap diýdi. Öz başyňa diýdi, bir azajyk diýdi, ýoljaga çaşjak bolsanaý diýdi. Menem bor halypa diýip, şondan soňam Kaky Şamandurdyýewiň ýazgysynda gürläpdim-de, Söýgi näme diýip. Onam azjyk ýalňyşyrap okalan ýerim bardyr sebäbi dilden aldym. Men Kerim agaň goşgusynam okamdan soň bildim däri. Soňunda ahyrynda bir ýalňyşlyk giden ýeri bardyr ýöne halk tarapyndanm şeýle gollanyp gaty diňlenide şo goşgy üçin toýa tutýandyr bolýatda.
Allaberdi agaň özi bilen bile bir toý sowup gördüňizmi? Hawa diňe bir toý däl kän toý sowduk. Köplenç bara hytrowka toýa barýardyk welin oglanlar bara Şu ikimizi bile goýýardy-da, dört sany diktor tutýardylar. Ondan köplenç Allaberdi bilen Gurbandurdy gürleýärdi. Onuň ýanyna Nepesi goşýardylar, üçlük boljak bolsalar, ondan şo toýda ilki, ilki bolan toýumyz-da şondan oň Nury neressäň pritsebine münüpdik, bir beýleki pritsepde dört, üç sany pritsep goýup edilýärdi-de o wagtlar. Şonda Oglanlar bilgeşliginläp şu Allaberdiň ýanyna bile goýup, Gurbandurdy bilen Nepesi bir pritsebe mündürýärdiler. Onuň öz deň-duş oglanlaň özünden birki ýaş kiçi, birküç ýaş uly oglanlar hemmesem ýaş bolansoň bize azajyk janköýerlik edýärdiler-dä. Onuň sag bolsun, ýöne esasy agramly köp toý dowmy şu gaýradak, trofka, maloçnyý, Waraşil, Posýolka, Çoganly, Şorşa, Şorgaradamak şo taýlaryň toýlaryny ürüj edip köp Nurneresse bilen, esasanam Nurneresse bilen kän toýlaryny towupdym. Nurmuhammet Meredow bilen hawa, ine şony aýtjak boldum men şo ilkinji diňlän audio kasetam Nury Meredowyň sowan toýy. Şonda men özümden uly agam bilen oturyp kän jedel etdim. Ol-a şu Ýeňiş diýip bir täze eşidýän sesini, Ýeňiş gürleýär, menem Ýok, şu Allaberdi agaň sesi diýip dawa edýänine, şonda men hakykatdan hem şo çekeleşikde ýeňildim. Hajy aga, özüň gürleýän ekeniň-dä. Indi Atabaý halypa bilen bagly häzir entek kän gürrüň ederis. Sebäbi ol obadaşyňyzam, kän toýam sowduňyz, kän gatnaşdyňyzam. Indi men şu Juma Ýazmyrada barasym gelýär gürrüňiň şu ýerini. Juma Ýazmyrat sebäbi Allaberdi agadanam has öň, ol eýýäm ýyl tejribesini alyp göreňde, hemmesindenem tejribesi has köp halypa hasaplanýar-da. Sebäbi bar-a, Şöhratjan, Nämede, gönden-göni bar-a, meň halypam Allaberdi aga Juma Ýazmyrat diýýärdi. Ýanyna, öýüne zadyna baryp, köplenç oturmana baramda-da, halypa diýip, köplenç bir maslahat bolsa-da, şonuň bilen jaňlaşyp, gürrüňdeş bolýanyny köp görýärdim-de. Juma Ýazmyrada gönden-göni Allaberdi aga hakyky meň halypam Juma Ýazmyrat diýýärdi. Ol häzir. Şu döwür alyp göremizde-de Juma Ýazmyradyň ýa-da Ogulbagt Çaryýewaň ýetişdiren alyp baryjylary häzirki wagtda bir edil toýlaň gaýmagy ýaly bolup halkyň hyzmatynda gezip ýörler-de, halkyň halka hyzmat edýärler. Ýöne Juma Ýazmyradyň özi bilen duşmak, didarlaşmak, söhbet etmek ýa bilemok bir gürrüňdeşlikmi, çaý başynda söhbetdeşlik etmekmi, Nesip etdimi? Hawa.
Kä bileräk toýlarda çykyş eden ýerlerimizem boldy. Onuň bir toýy bir ýatlaýyn. Şerikgalada bolupdyk-da. Onnoň o toýy menem tutdum, tutdular. Bir gün onnoň şeýle-şeýle şular ýaly toýdy. Geldiler, bolýa, bolýa diýip gürleşdik. Toýa bardym welin, toýda Juma Ýazmyrat otyr. Aý, görgülin-dä, görseň aýagyňa çenli saňňyldaýa, eliň-aýagyň titrap. Neresse oturar eken, oturanyny girenden gördüm-dä toýa, howlyň içinde sünnet toýdy. Ondan ýaňky toýuny baryp açyp bilemok-a, toý edeni toý aç, bol başla, bagşam bir üç-dört sany bagşy bar, bol başla diýse, aý ýok diýdim, men diýdim, buň diýdim, oturan ýerinde men mikrofon almaklygyň özi ýalňyşlyk diýdim, eliňe diýdim. Muny diýdim, men alybam bilmeýän, toý açybam bilmeýän diýdim. Onda ahyr çeýtde çagyrdy gelen-ow diýdi. Bar toý aç-da başla-da. Aý, halypa diýdim, seň bolan ýeriňde diýdim, biz almaklyk, gürlemeklik bize ýalňyşdyk diýdim. Onda aý, nätdiň-aý buny diýip, bir nem etdi-de, ýerinden turtdy. Ondan göni eline mikrofon alyp, Salamlaşman ilki diýen sözem, Aý, diýdi, şu inime, diýdi, maňa şeýle sarpa goýdy bolýyn, diýdi. Şu indik gezem duşamda ak pata berermikäm öýdýän, şoňa-da diýipdir-ow. Ýöne öz şol şo sözüň özi eşitmekligiň özi bagtmyka diýen Aryp olam. Ýöne Gurbannazar Atakgaýewiň Kän jigileriniň, doganoglanlarynyň toýlaryny sowup, onuň bilen bile oturyp, bile duz-emek bolmagam,
näçe gezegem şol bileräk bolmak ýa ikisi köplenç bile barýardylar-da. Baranlarynda-da, Ho, öni öz inimiz gürleýär diýip, şony diýip, baran toýlaryna şeýdip tanyşdyrmaklygyň özi men hälä ullakan derejemikä diýýän. Hawa, hawa, eýýäm ynanma-da. Hawa. Hawa, şo alyp baryja hakykatdan şolar ýaly baha berýän bolsalar, diýmek, şo toýuň guramaçylykly geçjegine Ynam bar. Aslynda-da, halypa, tamada bu rus söz-dä. Tamada diýilýär, ýöne türkmende beýemçi diýilýär. Beýemçi bolanda eýýäm, men öň şu beýemçi diýen söze çeper eserlerde gabat gelýärkäm, näme, ir döwürler barada-da ol çeper eserler, on alty, on ýedinji, on sekizinji asyrlara degişli wakalar suratlandyrylanda, toýuň beýemçisi diýilende o döwürler näme, tamada ýok-da, tamadaçylyk. Kär ýok, tamadaçylyk, hünär ýok. Onda eýýäm tutuş toý gurnaýana diýilýän eken. Şu ýaňky aşpezler nähili iş etmeli, hawa. Toý hyzmat boldy-da. Hawa, ýaňky hyzmatçylar näme iş etmeli, ýa gap-çanak ýuwujylar, Hawa, ýaňky bagşa hyzmat etmeliler, çaýa güpe kim seretmeli? Ine şoňa umumy seredýän adama beýemçi diýilýän eken. Indi häzirki wagtlarda tamada diýilýär şol beýemçi diýip. Şoň üçinem Jumaýazmyrat bilen Poşarak agaň şol öz inimiz diýip arkaýyn bolmagy, hä diýmek, şu tamada belli bir derejede özi agramly bolsa, ynamyň bar bolsa, onda şo toýuň Guramaçylykly geçjegine arkaýyn bolup diýendirler. A Jumaýazmy Rahat bilen soň duşuşdyňyzmy? Aý soň Mara kän duşuşdyk. Köp toýlarda bileräk alyp alyp baran toýlarymyzam boldy. Aý şu soňky duşuşygym ýalňyşmasam Mara şu Kakadurdy Täjimiň doglan gününe öýdýän şol bir üýşmeleň etdi şonda bardym halypa oturan eken. Aý, aljyradym, gaty aljyradym zat. Elim-aýagym titräp, saňňyldap, onda o-da şeýdip diňleýär, hiç zat diýenok. Ýöne ony göreňde bir eliň-aýagyň titremekligiň özi bir binara mümkin däl-ä, oň öňünde olar ýaly ýolbars otyrka, öňünde çykyş etmeklik. Aý, şo ilki-ilki bizem şo toýa çykyp başlamda, Huturowkada-da, Gäminsk köçede öýdän Allaberdi bar, Altygurban bar, Gurbandurdy bar. Ondan Allaberdi aga öýe girdi. Altygurbanow maňa söz berdi. Menem aý şu togsan alty, şu togsan bäş şo töwerekdirlaý, şo togsan ýetiden-ä aňyrdadyr. Ondan söz berdi, ony elime mikrofon alyp, indi gürlemeli bolup Allaberdiň gelýänini gördüm ärem. Owadan gowy gyşyň güni lorkadan heýdip bir gyrazy iýip, heýdip gelýä welin, Mikrofony taşlap böküp bir serte düşüp gaýtdym dagy. Onda nirä barýaň diýýärdi. Aý buň bolan ýerine gürläp bilmen diýip. Hä geljeginden habaryň ýokdy. Ba toý gürläp oturyp öýe girdi ýöne sesimi eşitse eşider ýöne öz özüm görmen diýip mikrofony aldymda göni alşyma-da goýup düşüp ýöredimdä. O tas ýaş o wagt näme özüme bir on ýedi on sekiz ýaşlyja oglan. Ondan olar ýalaň öňünde çykyş etdim. Soň ondan öwrenişdik. Kän zat öwretdi Allaberdi agam. Oň öwreden zatlary bir entegini aýtmandyram daraý. Şuny şeýleräk el, şu taýyny şeýledip alsaň şeýle bolýandyr. Ondan şu sözüň bir goşgyny diýýär, aýdaňda diýýärdi-de neresse. Goşgyny öwrenip aýtmak, ýat tutup aýtmak bir başga, okap aýtmak bir başga diýýärdi. Oňarsaň ýat tut. Onuň yzyndaky gelýän söze birazajyk Dyngy berip, girim-çykymly ökdelär ýaly ýadyňda bolsa goşgyny gowy aýdarsyň diýýärdi. Ýüzleýin okan ýalak bolanokdar-ow. Esasy ýat tutup öwren, ýat tut, diňe ýat tut diýýärdi. Tä Allaberdyň özi bar-a neresse, bir gezem, iki gezem okasa, ýüzünden, göni kellesinde galaýýardy-da goşgy. Şeýle ýatkeşligi gaty güýçlüdi. Ýöne köp zady, köp goşgyny bir entegine berenogam eken. Onuň şu jaň edip, Allaberdi-ä şu goşgyny, şu aýbyň ýok, ony beýdip okama, şeýdip oka, şu setirem bardyr, meň okamaýan ýerlemem bardyr, şuny şeýtseň şeýle bolýar diýip, öz agzyndan, dilinden alan zatlamam bar. Ýöne hemme materialyny alyp ýetişmedim. Ýöne köp zadyny eýlekilere berenok eken. Bir maňa ýöne köp zadyny ynandy, berdi. Onda-munda, aý, şundan bir tamam bar diýen ýerlerem boldy-daraý. Şol bir taksa münende, Indiki ýaşlaryňdan kime garaşýaň? diýse, ine, şundan bir zat çykaýmasa zat diýip, öz dilinden eşden oglanlar bar-da. Edil özüm-ä eşdemok. Ýaňy birinji ýazgysynda gürledim diýýäň-ä. Ony bilemok, dogrymy, ýalanmy? Bir öwünip duran ýaly bolman-a beki. Basber, basber.
Hemekşe böwnüp gidýär şu gepleşikde basy.
Bir gün ýaňky nepeslere bardym. Ýaňy ýaňy aýdýan onam. Aý diýdi bir gün bardym ol hüňürdäp otyr diýdi Allaberdi aga diýdi. Ol näme hüňürdeýä zat diýdi. Şu näme etdi bolýun diňläp başladym görýäň men nä diýdi diýä. Ýaňy sen Allaberdi aga zat diýdi. Men nä zat diýip özüdir öýtdi diýä. Bu men gürleýän ondan. Iň soňunda-da bar ýaňky. Goşgy zat nebetdide nätanyş goşgy diýe heý düşeripdi diýe. Bu bu kim aýdýa nirden çykdaý bu diýip diýe. Oda näme o hemme zady bir soraýar kopýa etmek gerekmaý diýe şundaýraý. Ýöne dünýeden gaýdandan soňam söýgi näme diýip şo setirler Allaberdi aga dünýeden gaýdan döwri halk içinde ürç edilip diňlenýärdi-de. Şonda gelip öz doganoglan agalarynyň Hojabaýyň çagalary gelip Aý Ýeňiş aga şu Allaberdi kakamy ýa senmi-aý diýip şony soraýardylar-da. Ony şolar ýaly meňzeşlik bolup kapirovat edýändirin-dä neressämmi. Şol wagtlar bolsa bolandyr halypa. Ýöne edil häzirki wagtda ýaňky halypalaň maslahat berşi ýaly hakykatdan hem siz öz ýoluňyzy tapdyňyz. Muny tomaşaçylarymyz, siziň muşdaklaryňyzam doly tassyklaýandyrlar. Mähriban tomaşaçylar size dykgatyňyza ýetirýäs, gepleşik bilen bagly Şu aýdylýan maglumatlar bilen bagly pikirleriňizi, teklipleriňizi kommentariýalarda hökmany suratda görkeziň. Ýa-da näme bir gepleşigiň dowamynda hemme wakany ýatlap geçibem bolanok, käbir waka ýatdan çykýar, käbir waka wagt çäkliligi sebäpli aýdyp bolanok. Şonuň üçin eger Ýeňiş Muhammetgulyýew bilen bagly wakalary bilýän bolsaňyz onam kommentariýalarda Gysgaça görkezip bilersiňiz. Öňki trofkada zatda bileräk bolan wagtymyz köplenç Serdar bilen gabatlaşdyrýardylar meni. Bekberdiýew. Serdar Bekberdiýew onuň Ol-a Allabi sen-ä Allaberdiň ugrundan gürleýäň, bu-da Gurbandurdyň şo ikisi tüweleme ürüji edilip esasy köp agramly toýlary Allaberdi Gurbandurdy bile gürleýärdiler. Paralaý. Onnoň näme Serdarjan bilen şoň eden Allamin Allaberdiň edenini edýän ol Gurbandurdyň edenini edýän ol şeýdip özboluşda kän bile naparnik diýilýärda dogry gerek naparnik diýip bir men hakykatdan hem ýeke täk naparnigim Serdarda onoň söz berdimä a indi kärdeşim dostum ýeke täk türkmen topragynda meň öz naparnigim diýip muňa söz berdim O-da sag bol, dostat! diýip gürledi, gutlady. Onnoň bir gün doglan gününde, dokuzynjy maýda ýazyp hat goýupdyr-a. Doglan günde-de meň ýeke-täk sapernigim diýipdir-oý. Serdar jan, eý, bu nä beýtdiň-ow? Näme bün beýtdiň o diýseň bir toýda duşdy. Beý diýme därew zat diýseň. Aý seň diýen zadyňy diýdim därew diýýä. Menem Men saňa naparnik diýdim sapernik diýemog-ow diýseň. Sapernik bolsa gapma-garşylyk bolýa. Naparnik bolanda bile gidýä. Ä ikisi bir söz däm-aý diýýä därew. Menem Ýo aý aý nätdiň-aý ýalňyşypdyryn-aý diýýä därew.
Şu wakany ýatlap oňardyň. Sebäbi Şu gepleşigi Türkmenistanda dünýä ýüzünde kim görmesede Serdar Bekberdiýew hökman görer sebäbi oň internetde onlaýyn däl wagty ýok. Instagrama girseňem, tiktoga girseňem häzir şu gepleşigem ilkinji görjekleň biri Men anyk bilýän şony. Çaklama-da däl bu. Anyk bilýän Serdar Bekler diýip. Kesibem goýarym şo taýyny. Hawa, ony hökman ony alyp iş ediler entek ony. Bu bir üç ýyla oňa iş bolýar. Serdar jan, şu pursatda ömrüň uzak bolsun diýýäs, janyň sag bolsun, kesbiňden kemal tap ylaýym. Ana gyzjagazyny çykardy, durmuşa çykardy. Hawa, nesip bolsa ine ogluna öýermeli. Agtyk gör, çowluk gör, ylaýym olaňam toýuna gatnaşmak nesip etsin, gyz çyka, gyzyny çykaranda bile barypdygam myhmanlar, hawa, ýadyňa düşýän bolsa. Ikinji toýunda.
Hawa. Birinji toýunda men ýurtda däldim, daşyndadym. Ikinji toýdumy şol? Hawa, ikinji toýdy, bile baranymyz toý. Hawa. Şonda-da tüweleme syn etdik welin, tamadalara söz berýäs diýip, Oglanlar çagyrdy welin, Eý, näme özlezimiz çyksak? Ýok, bu tamada gaty kän eken. Şägirtler diýip çykdy özem Serdar Bekberdiýewiň. Soň ýetmiş göterimem gyz maşgala. Tüweleme. Ak pata-da berýäý diýençä bar-a. Hawa, hawa. Bilemok ýasatýarmy özler. Hawa, maňa ilkinji. Özem aýal adam gaty köp bile syn edýän bolsaň bar-a, şol. Internet ulgamynda-da köp goýýar-da, aýal adam bilen bile goşgy aýdyp ýa pylan zenanyň, pylan şahyryň goşgy, esasan zenanyňkyny köp okaýar-aý soňky döwür. Hawa. Diýen edýäňmi şoňa? Şol baran toýunda-da esasy zenan aýdymçylar kändir. Ha. Şo Instagramda, O çagyr TikTok. diýseňem bir toýa bir bagşy kemterräk bir Serdar çagyr diýseň o özem zenan bagşy çagyrýar köplenç. Ýok men häzir Instagramda birazajyk yzarlaýan bolýan. Şeýt Näme selfi diýen ýaly alynýar-a, özüňe ýazgy edilýär welin, şu arkasynda hökman aýdymçy zenan maşgaladyr. Ýok, özi baryp, arada bir toýda bolamyzda hemme wagt şu bagyň elime telefonyny beripdi, şuny sýomka edaý diýdi, menem näme üçin Zerdan diýdim, aý ýanyna baryp şeýdip diýýär. Gyz bu neme deý, näçe apak çalyp, her kimem içgilim diýýär, diýip geçsindirlaý, men-ä etjek-laý diýip, telefony berip çykyp neme diýýär-de.
Döwürdeş tamadalar bilen bagly Kadyr Atabaýew. Olam bir ägirt-de Kadyr Atabaýew ýa-da meselem bir Ahal sebitinde bir Ahal sebitiniň toýlaryny ala ýazydyp ýören halypalar bar. Indi Bäherden tarapa geçsek, Ýazmuhammet Begmyradow, Tejen hawa, Hajy agamyz. Tejen tarapa geçsek, Akmyrat Mommadow, Akmyrat Mommadow diýýäs-dä biz. Hawa, şu halypalar bilen baglam Ýatlap geçsek, ilki bilen bir Kadyr Atabaýewden başlaýaly. Eş, Kadyr aga diýlende bar, meň özüm bir bilemok, başgalar diýýämi, diýenokmy, türkmeniň şu alypbaryjylyk sungatynda diýýän, iki sanja, iki sany diýýän, zalotoý golos diýýän-de, gyzyldan ses diýýän, biri-ä Juma Ýazmyrat diýýän, birem Kadyr Atabaýew diýip baha berýän men-ä. Sebäbi bar, adamyň nirde bolanda-da, şoň sesi bilen tanalýar-da araý. Şu ikisinem şu Maýazmyradam Kadyr halypanam bara türkmeniň bir gyzyldan ses diýýänäbäý. Meň öz berýän baham. Näm Ýazmuhammet halypada tüweleme bara. Ol adamam şu Bäherden tarabynyň hakyky agramyl toýlarynyň esasy. Şol özüni şo Bäherdeniň halky bir şeýle bir Ýazmuhammet sylaýada Biz daşyndan barsagam kep köplenç toý diýip gelselerem eý özüňizde bara ussadow şuny göräýiňow ýa tejendende şu günem toý diýdiler şu Akmyrat bolmaly şony gör meň adym ber bolmasa şony göräýiň özüňizde baka diýdim daşyndan getirmegiň özi ýalňyşlyk diýändä tä o halkyň näili Toýlaryny alyp barmaly kimiň toýunda nähili gürlemeli hemme zady yzat oturymyz halk gowy bilýädä. Ýurdy belet çapar diýler. Şu Bäherden tarabyn ýönelsemde Ýazmuhammet Hajy bilen hökman jaňlaşylýa ýa görüşilýä ýa didarlaşylýa. Tejene gitseňem şolar ýaly. Tejende-de nä Akmyratjan bar tüweleme. Ondan öň bir Ilmyrat mollum diýip bady. Şu wagtam bar. O-da ýaşuly, gaty güýçli adam. Biz ilki şo togsan alty, togsan ýedinji ýyllar şo tak toýa baramyzda şeýle bir bar, üýtgeşik sesi bar şo ýaşulynyň. Mollum diýýärler. Onam bir gün neme etdi-de, Tejene toýa gitdim. Şular her waka boldy-da. Onam köpmül, köplenç Akmyrat bilen jaňlaşyp, Äý, şu täzeräk materialyň bolsa, ondan alýaň ýa sen oňa berýäň. Onuň Anna Anuraz diýip bir dostumyz bardy. Onuň Anurazjan bir tejene toýma bir baryp gaýdaly, toý sowup gaýdaly, aý ýör. Onuň özem şozaň şoň Anurazyň özem bar. Şeýle türkmen sungatyna bir sarpa goýup bilýän, kimiň kimdigine baha berip bilýän oglan-da. Onuň prtsebiň üstünde toý gidip otyr, ony bir topar ýaşajyk oglanlar aşakdan, o wagt Nokia telefon batda, onuň Nokia am, täzeräk goşgy aýdaýda, täzeräk goşgy aýdaýda diýip, ýedi-sekiz sany adam duran, Annaoraz, o-da diýipdir, bu-da diýipdir, o-da diýipdir, hemmesi şuleň bary ýedi-sekiz sany adam barmak bas, şuleň hemmesi diýipdir diýdim, täze goşgy aýtsaň şular alyp ertesi gün toýuňda aýdýarlar, toýda öwrenmek üçin gelen şular diýdim, aý nätdiň-aý diýip ondan. Agam täzeräk goşgy aýdaý diýip biri gygyrdygyna aý bolýa diýip bir ir wagtlar bir ýaşy uly boldy söýen gyzymyň diýip bir goşgym batda ol hem öz düzen goşgym şony aý diýip bolyp mikrofon goýdum ol aý buna akmyradyň goşgusylaý diýdiler aşakdan onuň sen alka düşündirde şony hakykatdan hem men özüm düzdüm men öz goşgym diýdi
Akmyrady meşhur edipdir daglarda. Onda Akmyrat tejende meşhur edipdir şo Ýaşy uly boldy söýen gyzymyň diýip şo goşgyny. Ir dogşan klibim edipdim. Ýöne janlary sag bolsun. Hakykatdan hem ikisem hemmesem ussat. Kadyr aga edil şu wagt biziň döwrümiziň bir esasy kellämiz bolup otyr diýen ýaly. Men öz halypam barada bir azyrak aýdýan bolýyn. Şu Nepes halypa özi goşgam düzýär. Kän goşgularyny okadym. Onnoň ýaňky gönden-göni Juma Ýazmyradyň hem ýegeni bolýar. Nepes halypa. Oň şu goşgy zat ejesi pahyram düzýän eken. Onuň öz şu bilýän bir toýlarda bir okaýan goşgym bardyr. Aýdymlaň çilläni bahara öwrüp. Kalbyma ornaşýa bişirip, gowrup, Ajaýyp sungatyň maňlaýyma degrip, Bu gün seň şanyňa ýaýnasym gelýä diýip, şo-da gönden-göni Nepesiň düzen goşgusy şol. Onuň şo goşgyny men Nurmuhammet Meredowyň kyrk ýedinji ýazgysynda okamaldym. Onda-da Nury, Aý, diýdi, şu gezem, diýdi, Gurbandurdyny gürledeli, diýdi, sen, diýdi, indikä taýyn bolaýsan-aý, diýdi. Onsoň şeýdip, şo goşgy okalman galdy-da, aslyýetinde şol şo goşgyň özi Nurmuhammet Meredowe düzülen goşgy.
Hä, mundan gelip çykdy-ow. Ho-ho. Şu Akmyrat halypa bilen ýene bir wakany ýatlaly-da, Ýazmuhammet halypa Toý edip. Näçinji ýylda şol? Bir üç-dört ýyl ozal. Hawa. Akbarada üçümizem gidipdik. Hawa. Şonda esasy Hajy aga özüň urladyň-a toýda. Onda men bir arasynda girip çykdym. Şonda Akbarada çykdy. Goşgy oka, goşgy oka. Ýok, aýdym diňlejek bu adamlar, haw. Bular şu wagt diňe aýdym diýip durlar tüweleme bagşylaram gowy bagşylar batda Rahat Kakajykow Kuwat Çarygulyýew tüweleme Mäneguly Annamyradow hemmesi hem taýy ýok bagşylar şonda bir zat diýipdiň Ýeňiş Hajy Akmyrat jan aýdymam aýdymdyr ýöne bu bäherden tarapy Bul aýdymlar kän diňlediler ýöne seň sesiňi bular entek kän diňlemedi seň sesiňe suwsandyr şular diýdiň çykyp bir goşgy okady welin halk nähili boldy ýene goşgy oka ýene goşgy oka diýip bir üç goşgyny dagy yzygiderli okatdylar. Sebäbi bara Akmyratjan bar bäriniň toýy bolansoň bara biziň okap bärde bir indi menem okaýan ýa senem okaýaň ýa Ýazmuhammet halypa-da okaýa şo goşgulary okajak bolýada menem Şony diýdim, sen düşün-ow diýdim. Seň öz ýoluň bar. Şu Tejenden şdak getirilegiň sebäbi sen öz zadyň bilen ştaýda çykyş etmek üçin çagyryldy. Şonuň üçin şeýt, şuny oka, şuny oka, şuny öýde-ä bir-iki sany gowy goşgularyny okat-da bilýän bolsaň. Ondan şondan soň şo goşgulary okap, halk gowy çapak çalyp barşylygynda-da, şo Akmyrat janyň özüniň birinjiden-ä ussatlygy. Ondaňam halk diňlemedik zadyny gowy kabul edýär. Onam ýöne ýerine ýetirijilik diýip bir zat bar-da türkmen sungatynda. Şo ýerine ýetirijilik ýerine düşmese, hiç haçan halk gollanogam, diňlänogam. Aýdymda-da şeýle, goşguda-da şeýle, sazda-da. Meň öz pikirim ýöne ol. Halk köpçülik özem Akmyrat halypany Kadyr Atabaýewe meňzedýärler. Gönderibenem halypasam, hakykatdanam halypam meň Kadyr aga diýýär özem. Sebäbi sesem, Oba okaýşam, labyzam, oba bir özüni alyp baryş, bir şadyýanja ýüz keşbi bardyr Akyrat halypaň. Oba boý iň bärkisi şu göwresi boýam Kadyr aga çal berýär-de. Aý ýöne bar-a, bir halypa ürç edip näme etseň, bir hili toýlarda alyp baryşyň, äheňiň, häsiýetiň, nemäňem şoňa meňzäýýär ýaly eken-ow. Oba şo bolýan eken. Şony ýykgyn edýäň, şo halypany diňleýäň, şony köp ürç edýäň, ony şoň ýanragyny köpräk bolsaň, şoň Häsiýetinden hem geregiň özüňe geçýän eken. Hawa, hawa. Indi näme, menem şeýle alyp görem dilep ýaňy aýdyp berdim. Başda Allaberdi agany sizi Serdar Bekberdiýewi diňlänem bolsam, soňlukça meň esasy halypalym Mergen Annamuhammedow hem-de Muhammet Baýramow. Ol häzir edil toýuň alyp baryjylyk kärinde däl, ýöne toýuň öz sistemasynda zähmet çekýär. Indi şu Akbrat hakynda gürrüň açylanda, men şu ýerde Tomaşaçylarymyzyň dykgatyna bir ýüzlenme bilen çykyş etmek isleýän ygtyýar etseňiz. Günlerde bir gün atly gepleşigimiziň ilkinji sany görensiňiz Annabaýram Aýdogdyýew şahyr bilen taýynladyk. Şonda gepleşigiň içinde goýulmadyk gürrüňler bardy, kamera arkasy diýilýärdi. Şol gürrüňleri jemläp jemläp bir halka gülki paýlamak üçin hemem bir şu gepleşik ýakyn günlerde size hödürlenjekdir. Diýen niýet bilen şony internet sahypalarynda goýamyzda, içinde ýekeje söz gitdi. Tejende bir toýda diskada aýdym gidip dur. Diňe şojagaz sözlem, wakaň yzy ýok. Diska diýip bir ritm bar. Ine, meselem, esasy şu Atabaý halypaň aýdymlary, Röwşen Hallyň aýdymlary, o Aýbibi, Ýoldur bu ýol, Buýra saçlaryň şolar disko ritmde gidýär-de. Hawa. Şoňa biziň tejenli mähriban watandaşlarymyz, esasanam ýigitlerimiz disko diýip fonogramma düşünipdirler. Hawa, diskada aýdym aýdylanok. Ýok, hakykatdan tejende men kän toýda bolup gördüm, fonogramma aýdym aýdylmaýar. Sebäbi tejeniň şeýle bir halky bar. Olaň şu ýönekeý sadaja çopany bolsun, daýhany bolsun, şolar ýöne hiňlenende-de beýleki sebitleň ussat aýdymçylaryndan gowy hiňlenýärler. Sebäbi. Ol hakyky-da Şöhratjan öz sebäbi türkmen sungatynda-da Tejeniň stil, Tejeniň ýoly, Tejeniň ugry diýip, Tejeniň bir özüniň bir möhüri bar goýan. Gowy aýdymlary bar-da şol. Nurjanyňam Aglaba soňabaka soňky repertuarlarynda köp aýdymy tejenleň aýdymy köp aýtdy-da. Oňa-da näseret, ýaňky Maksat, Ahmet Eýubowlar, Orazgeldi Baýçyýew şolary getirip, şony aýtdyryp, şo tejen stilini, tejeniň ýoluny esas fundamentini guýan şo sazandalar. Nuryjan hem tejeniň köp ýolunyň aýdymyny aýtdy. Tä tejenden sazanda-da köp çykýar, bagşam köp çykýar, hakykatdan hem ýüze çykyp bilmän Giden halypalaram köp dä. O taýda dörän aýdymlaň hitdi bar, hasaby ýok. Ýalňyşmadym Ataş Welmyradyňam üç müňden gowrak aýdymy bar öýdýän, döreden. Şu Anora, beýleki köp aýdymlar esasy Ataşyň aýdymy bolup gidýär-dä. Ýa umuman, hawa, Tejeniň bir özboluşly, aýratyn süýji ýoly bar. Ol bir hili dünýä ýüzünde söýlüp diňlenýän aýdymlar hindi aýdymlary-da, ine biziň zenanlarymyzyň gowy görýän aýdymlary. Bir hili Tejenleň aýdymlaryny diňleseň bir hindä-de kakyp dur. Umuman, Tejeniň sungatyna-da, Tejeniň adamlaryna-da, Tejeniň tagamyna-da, Tejeniň toýlaryna-da men gaty uly hormat goýýandygymy şu pursatda dykgatyna ýetirmek isleýän biziň tomaşaçylarymyzyň. Ters düşünmeli däl. Sebäbi ol ýerde gep-gürrüň düýbünden başga waka barada gidýär. Men indi şo wakanam bir dolulygyna gürrüň bereýin. Tejeniň bir obasynda men öz eşitmişim, bir toý gidip durka, bir aýdymçy bagşy oglan gutlaga barypdyr. Bir bäş-on sany aýdym aýdaýyn. Muňam aýdymy diňe şo ýanky disko ritmde diýýär-dä. Disko ritmde gidipdir. Olam templi, bir niskinem doly aşdyrypdyr-da, ol aýdýanyň özi Tejendimi, dämi, ony men anyk bilemok. Aýdypdyr, Guň-guň-guň-guň-guň-guň gidip dur diýýär-dä, ritmem hiç hili üýtgänok diýýär. Onsoň şu aýdyp bolupdyr-da anjeýip stop berlipdir welin kolonkadan Huff edip ses çykdy diýýär diýýär-de. Ony oglanlar degişme hökmünde aýdyp berýär. Şonam bir dolulygyna tomaşaçylarymyň dykgatyna ýetiräýin diýdim. Beki günäkär. Beki günäkär däl-de. Bekä-de indi bir şahs ýerde bir zat aýdyp geçeýin. Indi biziň Şöhratjan şu gelýän ýolumyz bar-a, öňki türkmeniň bir edebi ýoly-la. Şu esasy toýlara baramyzda öz milliligimizi, edebimizi şol üýtgeşik adama degişmän şolar ýaly äheňde agramly toý alyp barmak ýa oňa-muňa degiberseň aýal we gyz we erkek we halaýan we halamaýan we her hili maşgala bolýar. Şonuň üçin bir Hiç haçan kostumalak bilen ak köýnek, gara kostumalak bilen ak köýnek modadan galanok diýilýär-de. Klasika klasika bolýar-da. Şonuň üçin biziň esasy şu ýolumyzam şo ýol. Ýöne, belki, ýaňky owazyma girýändir, Ýedigene girýändir, belki, öz bir nemelerini ýazarlar. Pikirlerini. Pikirlerini. Şony özüm bir Beki janam bir şujagas ýerini kesipjik goýsa, biz ine türkmen ýoluny şu güne çenli getirdik-de şu ýoly. Şundan beýläk bir Kän bir umyt edýän, garaşýan oglandan bada, onuň belki Hudaý şol şony kimden garaşýanymy ýazarlar-da.
Ýok, kimden garaşýanymy soň aýdaryn. Ýöne häzirlikçe gepleşikde aýtjak däl. Ony tomaşaçylara goýýa-da.
Tomaşaçylara goýaly şu taýyny. Ýöne Belki halk tarapyndan hem goldanar. Her kim öz pikirini goýar. Indi türkmen ýoly, edebi ýoly öňden gelýän akymyna Gurban aga, Allaberdi agany şeýdip şeýdip şeýdip gelýädä. Hawa, şu türkmeniň öz milli indi Gurban agadan gelýäsdä biz. Indi şahany şeýle bölsek, Gurban agaň ýoly, şa Jumaýazmyradyň ýoly şeýle gerem iki sany şaha barda. Hawa. Şu iki şahadan onuň bölünip gidýär. Allaberdi aga şuň ikisinden hem alan. Haa. Onda Gurbandurdy bar, Nepes halypa bar, ine, Kadyr aga bar, şeýdip, şeýdip ýol bolup gidýär-ä. Şuň esasy asyl nusgasy bar-da, biziňki türkmeniň bir pritsepli öňki bir edebi ýolumyz bolýar-da. Onda Jumaýazmatdan gelýän akym, ine, ýaňy aýtdyň-a, bir indi ýaşlaryň toýlarynda esasy ürji edip sowýanlary bar. Şu akymyň ýoluny birine bir garaşsyn-da, umyt edip. Şu yzym dowam eder laý diýip. Bolar kommentariýada ýazarlar. O kommentariýada ýazarlar da şony. Men senden liçni soraýan. Ýok, soraý. Oň özi bilýändir. Belki. Ýok özi bilýä. Çykan adam bilýä da şuny laý. Bu gürrüňler.
O beýlekem ýöne gürlemez diýip garaşýan belki. Bu gürrüňler dogry sözler Hajy aga sebäbi türkmen ylmynda, gündogar ylmynda bir meşhur adam Sady Şirgazy aýdypdyr, Ynsanyň jemaly sözüniň gözelligidir diýipdir-de. Hakykatdan hem şu toýlarda sözleýiş medeniýeti, sözleň tygşytlylygy, hawa, ony ýerlikli ulanmak, ata-babalarymyza aýdylan pähimler känäni, şonam bir ýatlap geçesim gelýär, Köp bil, az sözle diýýär. Ýa-da Dil bilen nöker, bal bilen şeker, Dil bilmez nöker, abraýyň döker diýýär. Ýa-da, Ýüz okasaň, ýat bolar, müň okasaň, binýat bolar diýen şu atalar sözi, şu nakyllar gönümel biziň häzirki döwrümiziň alyp baryjylaryna bir ýörelge bolmalymyka diýen-de. Indi, Hajy aga, şeýle bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Şu irki toýlar diýýäs, ýaňky togsanjy ýyllaryň, iki müňünji ýyllaryň toýlary bar. Birneme häzirki toýlarymyza garaňda agyrrak geçýärdi. jogapkärçilik has artykmaç bolýardy. Oň başlaýan wagty on sekiz nol nol, şondan hiç hili gijä galjak gümanaňa bir ýok, gutarjak wagtam näbelli. O, näbelli gön sorag alamaty dur. O taýda nähilileýin bir hili hakykatdanam özüňi Napryžonny duýulýada bir hili dartgynly duýulýa toýda. Indi şo toýlaň men bir uşagazyny gördümda, edil siziň görenleriňizi men gördüm diýip biljek däl, bir çalaja garajygyny görüp galdym ýöne. Maňa gyzykly, siz nähili baş alyp çykýardyňyz? Ine meselem aýdaly, Toýda gürläp dursuňyz, o wagtlaram näme, hemme dogan-garyndaşlar diýip aýdylaýýa-da häzir, zakaz çykarylanda, haýyşnamalar aýdylanda. A o wagtlar at tutdurylýardy. Goňşusy pylany, dogan oglany pylany, pylan obadan gelen pylany. Indi eliňe, meselem, geldi ýazgy. Dogry dälmi? Ýazgy geldi. Aňyrdanam ýene biri geldi, dogumlyja biri ýa pullurak biri. Aýyr eliňdäki kagyzyňy, şuny oka. Şoň ýaly ýagdaýlar boldumy? Bolan bolsa nähili baş alyp çykdyň? Aý bar esasy şu toýa barýaňa Şöhrat jan ilki şu obada dogum bolja oglan bolsa bir ýazýançy goý diýip ýalbarýaň toý iýesine haýyşt edýän. Hemmesinde bolanok.
Hemmesinde bolmaýan ýerlerem bolýa welin ýöne aý garaz eýtmeli beýtmeli oňada sögündirmelä buňada sögündirmelä edil urlan ýerimizä ýokdur ony käýilen ýerimizä köpdür ýöne ikisiniňem dilini tapmalyda.
Näme edýärdiňiz şonda maňa şo gyzykly. Ol dogry edilmeli zat wezipe borç belli ýöne näme edýärdiňiz. Aý goşaýyn diýip goşulýardy ýara şony. Ýok goşma diýýänler bolýarda. Goşma diýýänler bolýan bolsa häzir esasy sakallar çykýarda esasy ine gyz tarap ýa klasdaşlary kursdaşlary şondan aýratyn bolsara garaz diýenini edýän ýeriňem bolýardy edil adam adam bilen düşünişip bolýardaray. Garaz ugur-ýoluny tapýardyk. Hemmesi bile düşünişýärdim onda. Aý edil
hemmesi bile däl, käwagt olaň diýenini etmeli ýerlerim bolýardy-da. Ýa indi Şonuň aýratyn zakazyny çykaraýmalym, çykaraýmalyny ýazýança diýýän, şuna şeý diýýä, şuň diýeni bilen bolaýalygy bir, bir bendäň toýy, şuny şeýtmäli diýsek, aý bolýa şony et, ondan soň bu zakaz soň çykaraý diýip, oňa ýol berilýän ýerem bolýardy.
Ondan her hili gelýän adam her hili niýetde gelýär-dä. Kim şo toýy toý etmek üçin gelýär, kim şo toýy özünden beýigräk görüp bulamak üçin gelýär. Olar ýaly adam hökman türkmen toýlarynda bolýardy. Ondan şoň niýeti päli şoň şeýleräk diýip ýaz ýançy bilen arkalaşyp, şoň diýenini etmelimi, etmeli dälmi ýa Bir nemeräk bolsa bolýa şuň edeli şeýleräk bola bilsin bir bendäň toýy nä günlük bilen toý edýäň diýip şony şeýdip diýenini edilýän ýerlerem bolýatda ony etmeseň bolanok tä köpüň dilini tapmaly da hökman. Hawa indi birhili. Hem özüň urulmaly däl.
Hawa şo wagtlaň toýlaryny ýatlasaň Häzir bir hili gülkülirägem bolup görünýär. Hawa. Häzirki döwrüň ýaşlary oba ýazýançy diýlende. Ýazýançy ýok, ýazýançy.
Toý, toý tarapyndan hökman şo taýda bar-a bir elli çemedanlyja gelip, pisir diýerdiler-dä. Ony kim zakat etse, o wagt pul çemedana düşýärdi. Onda şo çemedandaky düşülýän pul ýa bagşyň puly, ýa diktoriň puly, oň-buň puluny ýapýardy. Köp zady ýapýardy. Zakatlar, hakyky, pul berip zakat ederdi. Pylan goňşy, pylan goňşy. Onuň ýeke, ýeke, ýeke alyp, hökman adyny okamaly. Okamasaňam bolanok. Onuň soňky toýlarda zakat etmek galdy-da. Ýöne aslyýetinde, şat bagyr taraplarynda şo zatlar edilýär häzirem. Kim toýa girse, Şu eljagysyny berip, pylança manat, pylanyň gatanjy, o wagtam şolar ýaly, şo pylanyň ogly pylan zakaz neme etdi, onuň şo depderi bilen, şo çemedany bilen iň soňunda hasaplap toý edene gowşurýardylar, özünde durýardy, onnoň şo o toý edende-de baryp şo puly gaýtarmalydy. Toýda
esasy näme? Toý sogýan tamada bilen aýdymçy-da. Aw, esasy şu toý kontroly saklamasa, toýuň bulaşýar-da. Indi Aýdymçy bilen oňuşmadyk ýeriňiz boldumy toýda?
Aýb, oňuşylman ara. Edil o döwürde arkalaşylýardy. Indi häzirki döwürde pylan aýdymy aýt diýseň, ýa agyrrak görýärler indiki ýaşlar, ýa şoňa ýetip bilenok ýa sesi. Bir hili ýerine başga aýdym aýdanyny kem görenokdylar. O wagt diňleýjiler aşakda gaty diňleýärdi. Ökman şolaň dilini kanakatlandyrylýardy. Ýa-da şoňa ýetmese, öň näme türkmeniň bir ýoly şeýdip-şeýdip ýassanjak bolup gidýär-dä. Oňa eger pesräk aýdym aýtsa, çagyryp düşündirýäň, şul aýdymyň pesräk ýerine başga aýdym çalşaýaly. Buň beýigräk galdy, häzir sesi gyrylsa, sagat ona, dokuza toýuň gutarýar. Eger bolsa, beýigräk aýdymy galsa, şeýdeli, şeýdeli, şeýdeli diýip, ýa toýuň ortasynda gidip otyrkak Ak ýüzli maralym diýen-ä dagyt, dokuzda Ak ýüzli maralym, Balsaýadyň aşagyndaky aýdylýan aýdymlar-da, o dokuzda aýdyp, ondan onda toý ýapjak bolýaň munym. Ýagdaý şular ýaly, beýigräk aýdym, azjyk gara, aý, köpüsi garaşman şony aýt, aýt diýip, olar ýaly-da adam duşýar-da, duşanokdy, ýöne garaz, eýdip-beýdip dilini tapylýardy, şuň toýuň soňunda aýdylýan aýdym, Gaýrat et, Şeýtme, beýtme, eýtme diýip garaz, ugry ýoluny tapylýardy-dalaý. Şu türkmen sungatynda bir iki sany ägirt gördüm-dä men-ä. Hakykatdan hem öz käriniň ägirdi. Şu kim aýdym aýdyp duran bolsun, şu daş ýerden garasy görünäýsin, şu Atabaý halypa bilen Nuryň şu hökman elini-aýagyny saňňyldadýardy-da aýdyp oturanda. Şu Özem bar-a men başga-da bolsa bardyr edil häzirki döwürde-de ýöne meň öz gören zadym şu ikisini toýdan garşy alnanda-da, toýdan ugradylanda-da şu hemme toýuň halky şulaň yzyna düşüp maşyna münüp gidýänçä şu iki sany adamda gördüm. Bir-a Atabaýda gördüm, bir-a Nurda gördüm. Onnoň ol ikisem hakykatdanam sütün bolup otyr-da edil şu wagt. Ýöne näme, biziň döwrümizde oňarsalaram aýdýarlar şoň ýolundan, oňarmasalaram aýdýarlar. Şu Atabaý bilen Nuryň ýoluny bir soňky döwür halk arasynda bir kykladylar. Halypa sözi bilen Hajy agany soňky döwür kyklandyrlar. Ýaňy bäş gün bäri toýa başlanlaram halypa diýşip, onuň özüne şodur öýdýär-dä, galyň görgüli. Indikileň näme, Bekijan, biz döwür widesy diýlen zat ýokdy-da. O baýyň çagalary eline puluny artýardy-da, ony alyp berýärdi kamera. Onuň näme, toý alansoň çykaryp, kasetany berip goýberýän, gaýdýardy-da. Onnoň şol baýyň, şo döwrüň bir öz gurup pul maşgalaň bir hobbisi höküminde şu oglum maňa iş diýmesin, şundan gazanç etsin diýip, şu eline kamera alyp berip, şeýdip, Ýör, öz başyna kär edip o döwür ýokdy-da. Şuny men kär edineýin, şundan men çörek iýeýin, şuny gelejekki çagalamma şundan gelejekde çörek bolar diýip olar ýaly edýäni ýokdy. Her kim bir bäş sanjak bir gurup bir nemeler ellerine, ogullarynyň eline bir wideo kamera alyp berýärdi. Şeýle saýyn arasynda bir doňduryp. Oba doňdurýa goýýany ýere alýa ondan soň şeýdýädi gidýädi-de ýa nä dogrymy belki. Ondan soň indi şu wagt hakykatdanam menä studiýalar sag bolsun hemme taraplaýyn şuň gowudygyny şu gelejekde-de men özüm-ä diýen zadym bar bir toýa zada baraňdan soň iki sany zat galýa saňa diýýän bir edinen gelniň galýa birem şu Wideoçylaň wideosy galýa, suratçylaň suraty galýa. Başga hemme zat bir günde iýilýä, içilýä, geçip gidýä, bizem gelýäs, toýuňa sowýas, aýdymçam gelýä. Iň soňunda ýadygärlik hökmünde suratyň bilen sen alan şu wideoň galýa i başgalaňam ýanyňda ömürlik galýa diýip. Öz ýoldaşyňda, başga galýan zat ýok. Iň soňunda şulaň alýan pulam sinede hemmesindenem azyrakdyr. Sebäbi bar iki gün, üç gün öňünden gelýärler, iki-üç gün soňundanam gaýdýandyrlar.
Soňam oň montaž işi. Hawa. Toýlarda-da syn edýän bolsaň, özüňe mine alyp barja, soňky toýlarda tüweleme şeýdip edehe-de öwrüldi-dä. Bir entek bagşylar şony şeýdip jübüsine pullukmasalar aýdasy gelmeýän bagşylaram bar.

Biz operator bilen fotosuratçylara oturyp çörek iýmek bolanok. Aý toýuň soňunda nahrabada etdiräýýä. Ýok.
Başyndan soňuna çenli oturmak bolanok. Ýörite bir ahrana goýýarlar şol stoluň başynda. Indi bar bir zat aýdaýyn daraý, şu taýdala ýaňy iki sany gowy şaha barada gürrüň etdik daraw, bir-ä Nury, bir-ä menä Atabaý. Bulaň ikisi barada-da ýatlamana bar, kän zat bar daraý. Şu Men äý şony diýýän muny köp ýerde bir aralarda bir şony neme diýýän ýerem bar estradaň kerwenbaşysy diýýän nä atabaý neresse tä bara dik durma bagşydy nä Annaberdi atdanba ondan ýaňky Öwezgeldi Tekäýewba şolar diýjek bolýalarda ýöne dik durma estrada görnüşinde birinji şu ýoly salan atabaýmyka diýýän nä. Ýöne Atabaý neressäň bir aýdan sözi bar-da, Nuran, şul oglanam bagşy oglandyr diýýärdi-de. Şu halkyň öňüne çykaňdan soň, şu diňe aýdym däl, halka özüňi aldyrmaklygyň özi ussatlyk diýýärdi-de. Şu sag bol-a diýýär, şäpbi diýýär, hökman şony özüni aldyrmagyň özi ussatlyk diýýärdi-de. Onnoňam şu Nury barada aýtsaň, Nurjan bar-a, Türkmenistanda ýeke-täk bagşy hasap edýän men şony. Şu welaýatyň bäş welaýatymyzda özüni diňlenire, diňle, diňledip bilen, özüni ykrar eden, şoň aýdan aýdymynyň birem bar-a, halkyň göwnünden turmadygy ýok-da. Hakykat. Şu ýek, şeýle, şat ine plan aýdym çykdy, trend boldy diýer-ä, Nuryjan ömründe näme aýdym aýdan bolsa, şoň aýdymlar trend boldy. Şo her kim şoňa meňzejek boldy. Şondan aşakda ýüzläp, müňläp, näçe sany bagşy boldy. Şoň ikiň biri hökman Nuryň aýdymyny aýdyp, şoňa meňzejek boldy-da. Şo özüniň üýtgeşik äheňi bar, özüniň üýtgeşik stili bar, özüniň üýtgeşik ýoly bar. Şu wagt näme, beýleki bagşylaryň haýsyny alyp göräý, ussatlaryň haýsyny? Şu bäş welaýata özüni diňledip bilen ýok. Onnoňam şu Nury Hiç haçan öýünde repetisiýa edip baryp studiýa baryp golos goýmadyk. Şo taýda barylýar, eline berilýär, muzykantlar bilen üýşüp gidilýär, şo taýda eline näme berilse, şony hem göni goýup, özem onlukdan urup aýdyp bilýän wagşy daraý. Şo näme bolanda-da Şu harplaň hemmesinem agzyňda pert diýmek gerek. Şo girim çykymy bolýa boguna bölüp. Şo zadyň hemmesini öwretmesez ol Allah takdyrdan berlen bolmasa olar ýaly zat mümkin ýok mümkin däl diýjek bolýanlary şolar ýaly hakykatdanam ýyldyzmy dünýä ineninem ýyldyz bolup dülýyz bolan dünýeden gaýdan ýeke täk bagşy menä Nura diýip hasap edýän. Ol hemme halyp Atabaýjanam Sag bolsun maňa kän zat öwretdi, kän zat wesýet berdi, kän zat nesihat etdi. Şu edil şu ak pata ýolunam Atabaý janyň öz diýmegi bilen bir obadaş bolup Atabaý halypaň ol togsan sekizinji ýylda çykyş edemde ýaňky Atabaýyň bir babçigasy bilen poýesty bardy gyzyldan gyzyl gyzyl reňk gyzyl reňkli-de ondan bara o Şähribossanyň jigisi Hemra meň kursdaşym-da. Ondan togsan sekizinji ýyl ýaş senetçiler Türkmenbaşa bir telebäsleşik, konkurs geçirildi. Ony şo taýda alyp baryjy boldum. Hemrara bir para, menem bir para bolup iki sany, ýanymyzda bir gyz bar, oň ýanynda bir gyz bar. Onuň şo dördüsiniň içinde-de o wagt Gülşirin Aljanowa bar, Baýram Tagan bar. Atabaýewa, beýleki-beýleki ussatlaram bar, şolar žuri bolup oturdy. Şu dört sany alyp baryjyň içinde maňa diplomant edip, şony ýaş senetçiler Türkmenbaşa diýip konkursynyň diplomanty etdiler. O wagt Senet döwlet birleşigi bardy. Hemra Myradow, Atabaýewiň gönden-göni sponsory. Biziň şol nemämiziň başydy. Onuň Germaniýa gitmelidik. Gyzlar gimnaziýasy bardy, birinji sirkiň ýanyna şonuň bilen gitmelidik. Onsoň Senet döwlet birleşigi ýapyldy-da, Nemesde-de heýt galmaly bolduk daraý. Şonda ýöne Atabaýyň babiçkasy bilen poýesini gyzyl reňkdi. Şony alyp dakyndym daraý. Ýadyma çe öýüne baryp, Sen şuny hemra dakyn diýdi. O wagt horajak oglandyk-da. Onsoň Sen şuny dakyn diýdi. Menem Eg at neme diýdim. Bir ýerk baryp bahalatdym ony, ýüz ýigrimi dollar bahasy barda. O adam ýigrimi-otuz dollardan toýa gidýäň. Ony ýüz ýigrimi ýetjek bolsaň, bäş sany, alty sany toýuň pulyny jemlemeli. Bulaý, özem bir gezem dakynmak üçin şular ýarak diýdim on. Aý diýdi, sen diýdi, gön Atabaýlara bar diýdi-ä Hemra. Onuň elime şular ýazjak hat berdi. Onsoň özüň dilden nem edersiňmi? diýdi. Menem hawa diýdim, özüm baryp haýyş edip alaryn diýdi. Ýöne şu şu haty diýdi, eline ber diýdi. Şu nemede diýdi, žuri bolup oturmaly Atabaý diýdi. Şony ýazypdyr ekeniler-aý. Sen şeýle-şeýle ondan hökümet tarapyndan pylança saňa pul berilýär, şon taýda žuri bolup oturmaly diýip, Atabaýyň özem ap-ak arkasy suwmalakyl, çarkasy suwmalakyl çykypdy. Atabaý çykdy bolmara. Arena neme iki gyrasy yöne kelle var herkim atabaýy görjek bolýada biri biriniň üstüne münüp ondan şonda hemra çykmaka geýinip otyrs ony şu babçygy bilen poýuz şeýdip oklatdy şu atabaýy çagyryp diýsin germaniýada dakynan diýdi herkim maňlaýyna degirýada şu zadylar on şu zatlar bilen şonam alyp dakynmak atabaý neressäň öz nemesi bilen öz goldawy bilen diýen ýaly şu taýda bara şu dört sany alyp baryjyň içinde Diplomant bolýam şonda. Şony berdiler-de. Näme bolýar? Ýöne diplomant bolýar. Döwrüň sözi däl-ä. Hawa, hawa, sonet döwrüň sözi. Oşo dört, dört sany neme alyp baryjyň içinden maňa berdiler-de. Şonda şeýle-şeýle şular ýaly-da. Zatlaram nesibedir ýöne şolar bilen bile duz emek bolup bir döwürde dünýä gelip bir döwürde tirkeşip türkmeniň bir sungatynda bir möhürini goýan oglanlar bilen gatnaşmak tirkeşmek döwürdeş bolup ýaşamak menä bagtmyka diýýän bizem bir türkmen sungatynda bir bir neme däl welin ýöne näme şolar bilen döwürdeş bolup gezmegiň özi menä üýtgeşik zatmyka diýýän-de şolar bilen tirkeşmek.
Biz sizi diňe bir tamada hökmünde däl, eýsem dörediji hökmünde-de tanaýas-da. Muny halk köpçüligem bilýändir. Edil meň ýaly bir aram-aram joşan wagtyň goşgy ýazaýmaň bar. Özüňem ýazýaň-a.
Hawa.
Belki, şu gürrüňiň dowamynda Ýeňiş halypa bilen Duz-çörek iýşip, toýlarda didarlaşyp, toý sowuşan ýa gatnaşýan oglanlarynyň atlary agzalmadyklar bardyr. Olaram göwün etmeli däl. Hawa, sebäbi hakykatdan hem görýäňizmi, Ýeňiş Muhammetgulyýewiň diňe toýuň sahnasynda gezip ýörenine ýam otuz ýyl. Ondan aňyrsyny entek hasabam etmäli. Şonça ýylyň dowamynda, şonça wagtyň dowamynda Bolup geçen wakalary hakykatdan hem bir gepleşige sygdyryp boljak däl. Ýöne umuman öz pikirleriňizi, öz ýatlamalaryňyzy, öz teklipleriňizi kommentariýada belläň. Biz gepleşigimize gatnaşýan Ýeňiş Muhammetgulyýewe minnetdarlyk bildirmek bilen, mähriban tomaşaçylar gepleşigimizi Ýeňiş Muhammetgulyýewiň Aljakmy?
Ejem jaňa diýýär, almasam bolmaz. Eje salowmaleýkim. Halypa minnetdarlyk bildirmek bilen, mähriban tomaşaçylar, biz gepleşigimizi Ýeňiş Muhammetgulyýewiň hut öz döreden goşgusy bilen jemleýäs. Başla. Hawa, kän pikirlendim, Şöhrat jan. Şu Kerim agaň goşgulary köp diňlenýän-ä. Berdinazar agaňky, Gurbannazar eziziňki ýöne iň soňunda oturyp, şu öz Bir käwagt kellä gelen wagty ýazylan ýa-da goşgularam. Şu öz goşgym bilen köp ýerde okan goşgymam däl. Onuň bir käwagt bir senem ýazýaň ony, özüňem bilýäň, bizem bir kellä gelen wagty ýazylýada goşgyny. Öň ýöne bar hakykatdanam internet bilen men sögüşdim bilýäňä. Internete giremokdym hiç hili tiktokda ýa instagramada bir girýän çykýan hiç hili öz nemäm ýokdy. Bir gapdalda na şol Araky ýa bir ýarawsyzlyk sebäp boldy. Onda oň Beki mollaňam bir goltgy bermegi am halkyň gözünden uçmaly däl. Halkyň gözüne görnüp durmaly, Ä pylanam bar-aý. Ýatda. Bar-aý şony şu ýatladyp duran ýaly. Şu bir gapdaldan şu Bekiňem şoň sebäbi bar daraý, onam bellemesek bolanok. Ony şu internetde zatda goýlanynyň sebäbi şondan. Ondan hem soňky döwür şu goýulýan, goşgy goýýan, ony goýýan, muny goýýan hökman bar-a, şu üç sany adam ýazsa, şoň biri Nury ýadyma düşdi. Nurjanyň ýanyna gürleýäň. Şu Nuryň toý sowuşyňyz ýadyňa düşdi ýa Nury bilen pylanjy ýyl pylan toýumyzda gürläpdiň, pylan toýumyz sowupdyň diýip, ýöne halk tarapyndanam şolar ýaly gyzgyn garşy alyndy. Şu goýan goşgyma hiç hili ýa Näme goýsamam halk tarapyndan gollanýada oňada bir Allaha şükür garaz halk içinde özümiz ýigrendirmändiris halypalar bilen näçe toý sowsagam. Şoň üçin janyňyz sag bolsun diňleýjiler muşdaklam esasanam. Indem näme käwagt sere gelende ýazylýan goşgular bolýada şony öz goşgym bilen Jemläýeli. Aýyň günüň ýaşyp ýene dogmagy, Onuň nurun saçyp dünýä dolmagy, Dört pasylyň gaýtalanyp durmagy, Hudaýyň gudraty, ynangan ynsan. Howanyň ýüzünde gezermiş gämi, Jesetden doludyr Izraýyl hany, Baý, garyp bol, geçer bu pany, Bir günüň hoş saýyp ýaşagyn ynsan. Hudaýyň parzyny berjaý kylgynyň, bäş wagt namazyň okap durgynyň, adamynyň kemçiligine gülmegin, barymyz deňdiris ynangyn ynsan. Sözleşip bir-bire gollamak, bir döwüm nan bilen iti ýallamak aýyp däldir, Degişmeşek gülmeşek, bulam bir sogapdyr, ynangyň ynsan. Ite dönýänleriň artmasyn sany, unutmalyň bir-birege salamy. Ýeňiş ýazdy, sözümden alsaňyz many, menem şu dünýäniň ýaşap ýören ynsany.